E, thiltute, inzavaiin chi bei leh vek ule. Hei tun tum chu Albert a teh ghost hunting na kan thlir ho dawn nia, a pui dawn khawp mai a, eng ram huai nge an koh chhuah dawn tih hi kan lo thlir ho ang a, comment lamah khanin ih rawn sawi ro u. a den dawn a nia, sawi ta hmain in thlir chho phawt teh ang.
Aw pui lo, sawi ta an fiah sup sup a chu vang chuan in ka rawn fiah ve dawn a, tichuan in tunah hian i ram huai lama tawn hriat ngah tak tak te ka rawn hruai tel bawk a.
Uhuh, ui, an fiah tur hi a den a niang. Albert a pawh ram huai lama tawn hriat nga tak tak te hui hit chho dawn a.
Bawk a heng mite hi ih zawh na te pawh kan zawt dawn a helai hi quarantine center a ni a quarantine center hrang a ni a tin ih school a ni bawk a ih pawl khat zir lai te an fail zel an ti a ni hei high school atang hian chuvang chuan a hmu tawh te kan in zawt kual dawn a ni tichuan rochhung ah a ni a ih chuan a nih hi SP a. SP a nia ani hi ramhuai helai hmuna ramhuai lo hmu fo tawh tu a ni a chuan a dawt leh mi hi faka a ni a a nih phei hi chuan invawi tam tak a lo hmu tawh a ni tichuan SP ih kan zawt cheng ah helai ramhuai hi vawi zai lo hmu tawh Kar hmasa khanin helai hmun en pe khel turin kan kal a tawngtai pawh kha kan thei thawt lo khami chung khan a sak tlat mai ni maw a hla chu kan han tawngtai dawn khanin Thil khat atang hian thawm hma rawn chhuak tlat a ni. Aw, hmeichhe ṭeri. Aw, hmeichhe ṭeri chi hrang hrang kha eng ber nge an sawi hian a hriat theih loh tlat mai a. Aw, tawmte hi lo mai lo maw? Aw, tunah pawh hian ka thinhna ka hre tlat a. Tawm, aw, hmei tawm ri nge pawh hre ri ri deuh chawr chawr te kha a awm a. Aw. Hriat thiam chu har khawp mai. A ri deuh chawr chawr a. Aw, ri deuh chawr chawr. Vawi zai hmuh tawh he thla hrang hi. Vawi thum lai chu ka hmu tawh. Vawi thum lai a? Umm.
A nih chu hmuh hnem tawh reng. A tun hnung ber khanin Bethel tur kan kal kha a nia. A hma chuan hei nula te nen.
Ramhuai ri deuh chawrh chawrh. A pui dawn e, pui dawn a. Kei hi ka dawih khawp mai a, phut zuk zuk hi ka ching a, ka en ngam dawn nge mawni la aw, tun tuman ramhuai fiahna hi a bon khawp mai an tia, ka la en bik miah lo a, an sawi dan chuan i a ramhuai pawh hi a che bon chho viau a ni, an ti a ni. Thlir zel phawt teh ang.

Rochhungah pawh hian vawi tam tak a lo hmu tawh thin a, ih a ni hi kang kawm ve dawn a ni a, rochhung vawi zai he ram vawi. Kan sawi leh lawk anga en tak tak hmain ih description ah khan link ka rawn dah dawn tho a, Albert a fiamthu ti khan a indah a, in lo subcribe theuh dawn nia, hmuhnawm tak tak lo lampang te a buh duh lai te ih khang ha a channel ah dah thin a, a hmuhnawm khawp mai a. In lo thlir ve theuh dawn nia aw.
Mei lo eng ve tikhan a ti khan ro chung he ramhuai hi vawi zai lo hmuh tawh le. Ee ka hmu ve nual tawh mai hei i he hlama hianin tlang lamah hian ka leng zing khawp mai a i zanah nge chhunah aw zanah te tlai lamah te thim lek lek lamah te hian ka leng chho thin a hlama hian nangmah in nge nia nula nen. Nula, i ka kal chhoh i chuan ka hruai ve zia. Aw, chuan?
I room lam hi ka pan pui thin a. Aw. Chutah chuanin thawm. Nula te nen i din teng mai mai zel a. Thawm
riva mak sak deuh deuha a awm ta mai a. Aw. Chang leh ri deuh chawk chawk a. Aw, nangmah hi thawm zawk a ni lo maw? Aw. Aw ka hre bik lo kha kha keimah ni thawm a ni nge ni lo pawh ka hre lo aw a nih chuan kan fiah dawn a he he sang hi ih e ani hi ban hriat nghah tawh tak tak a ni a spa leh ih he lo a hi ih ro chhunga te hi an fiah ka hre tawh em em a chutiang a nih vang chuan ih tun ṭawmah hian kan han fiah ve dawn a ni an fiah sup sup mai si a chu chu a han sawi ve a nih chu chuan tun hma chuan he laiah hian a hnim vek a ni thin a he school kawt hi ih a hma chuanin hnim vek a ni a tichuan he ramhuai hian ahh a lo thlo fai thin an tih a ni tichuan tun tawngah hian huhhuhhuuhh ramhuai hlo thlo fai thiam a va polite ve ang ramhuai tur chu ramhuai fel a nih chu hrang chho tan dawn a.

Kurung a mi. Umm.
Umm. Awm chhoh dawn e. Chem na thin a ni hei.
Hei ta tan chu a cheng thin maw? Aw a kang tawh a ni hi.
Tui pawh awm si lo hetawh aw.
Eng pawh a ni ta se hei kan hawng dawn a ni. Tlangin kan hawng a tichuan engkim a chiang dawn a ni a chhungah hian. Kei ni chuan tak ngei a hmuh kan tum dawn. Umm le. Hawng rawh le. An han hawng dawn a ni hei. Umm tah hian an hmuh na thin tak chu a ni a, hei hi umm tian zan lamah chuan thutthleng te hlui vek thin a, chhun ah chuan a thar vek a ni, a thar vek a ni a, chhun ah chuan hei tian hlui vek ang in alo awm tawh a ni, a mak khawp mai hei hi umm hei hi ramhuai lo hmu tawh tu te a ni a, i a thar vek a ni, a rap thlak hle mai. An kalna chu an fiahna tur chu a hrang hmel rem rem va, bawm chho dawn ah, kan khur mai dawn lawm male, inrin deuh reng a ngai dawn tlat in ka hria.

Oho, oho le,
pui dawn e, oho le, umhum, an koh chhuak dawn nge dawn lo, thin a phu dut dut mai a.

Aw. Aw tikhan a kan hria zo ta. SP SP kha chhun lawk teh. SP enge i thil hmuh khan han sawi zawm tui nem. Awle, khati zawm kha ni a. Tlingtu te khan enge in ngeih ve dan kha comment ah rawn sawi teh u. Go something, kei chu go something ka en tawh zawng zawng a la thin ber. Proper. Tuu mawng nge rawn sawi deuh ai hai hai hai hui hui hui hui a ṭhing lutuk a ṭhing lutuk awle ka sawi ang khanin group six on ah hian link ka rawn dang a chuan albert a fiamthu in lo subscribe theuh dawn nia aw zirtute in za vaiin mangṭha leh phawt ula.